السلام علیکم سامعین میں تھوڑا اپنا میزبان عباس سی باغ تو سڈے دے پے وے عباس سی باغ تال ثقافتی رنگ ایک بندہ جرنل آئی یا جنگ جو آئی وہ ایک علاقے دے وچوں سفر کرنے دا بھی آئی تاں رستے دے وچ وہ کوئی قبیسی آبادی ملی ہے جنہاں بڑا حیرانگی دا اظہار کیتا ہے کہ یار اے تہاڈے ہتھیں بھالے ہن، تلواریں ہن، نیزے ہن، چھرے ہن، تیر کمان ہن، یار تساں کیڑی مخلوق ہو؟ انہاں ڈسایا کہ بھئی اساں جنگ تے ویندے پئے ہیں، جنگ کرن ویندے پئے ہیں، جنگ جو ہیں۔ اچھا ہوں کہ یار اے تساں بندہ کوں مریندے پئے انہاں ہتھیاراں نال۔

خیر انہوں نے بادشاہ نے فلاں دے گلدستہ نال انہاں استقبال کیتا اوکو بڑی شان شوکت نال بلایا تے بڑا حیران تھیا کہ یار تساں لوگ آپس سے لڑ پوندے وے یا تساں بندہ بندہ کو مار لیندے وے یار یا اس دوران دو بندے لڑ کے ان بادشاہ دے دربار چاہ گئے

تے لہذا ایہ خزانہ ایں بندے دا ہے جیندے کول میں زمین گھدی ہئی۔ اور جیہڑا بندہ زمین ویچی کھڑا ہئی او آہدا ہئی کہ ایہ خزانہ اوندا ہے جیں میڈے کول زمین گھدی ہئی۔ اچھا بادشاہ نے بڑا بہترین فیصلہ کرنا ہئی انہاں دا۔ ہن ایہ جنگجو جیہڑا جنرل ہئی ایہ وی ڈیدھا پیا ہئی کہ ڈیکھو ہن ایہ کیا فیصلہ کریندے۔ تاں اس دوران اوندے کول پچھا کہ بھئی اے جیڑھا جندی زمین جائیں ویچی ہے بھئی تیڈا کوئی بیٹا ہے؟ اوکھیا جی بالکل اللہ دا ڈتا ہویا میڈا ہک بیٹا ہے۔ اوں بھلا زمین گھنن آلے کول پچھا کہ تیڈی کوئی اولاد ہے؟ اوکھیا جی میڈی بیٹی ہے۔ اوکھیا یار میں ایندا فیصلہ ایو کیتا ہے کہ تساں ڈوویں آپس اچ سانگے رل ونجو اور اے جیڑھا خزانہ ہے اے تساں اپنی اولاداں کوں ڈے ڈیو۔

جیں زمین گھدی ہے اگر او خزانہ لب پویا تے او آکھیا میڈا ہے او ڈوجھے کوں نہ ڈیویا۔ اگر پچھلے کوں پتہ لگ ونجے ہا کہ او زمین انجو خزانہ نکلا ہے تے او آکھے خزانہ میڈا ہئی میں غلطی دے نال چھپایا ہئی میکوں یاد کونا ہئی تے ہن لب پیے تے میڈا خزانہ میکوں ڈتا ونجے۔ تو انہوں کے بعد تساں کیا فیصلہ کرو آ اون جنگ جو جرنل نے آکھے کہ اساں او سارا خزانہ حکومت دے خزانے چ رکھ دیوں آ تاکہ او سٹیٹ دی امانت بن ونجے آ اور سٹیٹ جتھاں چاہوے آ او کو خرچ کرے آ اچھا ای بادشاہ نے حیرانگی ظاہر کیتی ای آکھے یہ دساؤ کہ تھوڑے علاقے دے وچ سورج نکل دے

جی اوہاں کے بالکل مال مویشی وی ہن۔ آدھے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وت اللہ پاک تھا کو روزی اوں مال مویشی دی وجہ تو لینا پیا ہو سی۔ اے جڑا ڈیہہ نکل دے نا سائیں اے انہاں مال مویشی دے جڑا مال ہے مویشی ہن انہاں دے پاروں ڈنگراں دے پاروں مال اے ڈیہہ نکل دے تھوڑے کوئی مال کوئی نہیں۔ امید کرینداں ہاں کہ ایندے وچوں کوئی نہ کوئی شے تہاکوں سیکھݨ کوں ضرور ملسی تے انعام دے طور تے اگر تھی سگے تے سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریسو اور دوست اور فیملی ممبر دے نال بھی شیئر کریسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ